Вальсны биегәндә Азия берсәк шулай движениеләрне онытмастан диеп, үзеңнең автобиографиядан анда сөйләгәндә нәрсә шундый важный моментларны онытмаска нәрсә әйтергә. Авыл егетләре өчен чираттагы бәйге күзне бәйләгән килеш гайка ачкычларын белү дә әллә ни авырлык тудырмады.
Дөрес, алты, җиде. Ә егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән чираттагы ярышта район авылларыннан килгән уңган егетләр тимә тагу серләрен дә үзләштерде. Бүген иртәгә армия сафларына китәсе егетләргә ул да бик кирәкле булачак бит. Соңрак, нәтиҗәләр ясаганда хатын-кызлардан гына торган жюри булачак солдатларның эшләренә җентекләп бәя бирде. Киттек, Сөнчәлиев Айрат. Бу инде егет почти армиягә китә торган. Монсы бик нык. Бик нык. Үзептал булмый. Замана егетләрен эштә һәм сәнгатьтәге уңганлыклар белән бергә төбәк тарихы, тел буенча да белемнәрен тикшерделәр. Катнашучыларның әйтүенә караганда, әлеге интеллектуаль бәйгенең иң катлаулысы булган. Әзерләнгәндә авыр иде бераз. Визиткалар, аннан шигырьләр әзерләгән иде. Җиңергә исәп бар. Мин җиңәчәкмен, алакушлар. Чишмәләрдә ячылады авылымның моңнары. Тальян гармун уйнап үскән яшь егетнең җырлары. Чишмә диләр, чишмә диләр, сусап суын эчкәндә. Бигрәк батыр мин, авыл егете, су буенда үскәндә. Өч сәгатьтән артык барган бәйгедә районның иң булдыклы егете исеменә, Иске Мостяк авылына күчеп кайткан, Менә дигән итеп татарча сөйләшүче рус егете Роман Луньков лаек булды. Миңа иң авыры булды юләргә, и иң авыры җаваплар булды. Но мин үгә кайткач инде өйрәнермен бөтен затны. Ульяновский областьның историясын бик яхшы гына өйрәнермен. Бүгенге ярыштан бер генә егет тә бүләксез китмәде. Аларның һәрберсенә дә төрле номинацияләрдә җиңүче тасмасы тапшырылды һәм бәйгенең иганәчесе, танылган меценат Эдуард Ганиевтан бүләкләр бирелде. Шуның кадәр оста иттереп, дөрес итеп уйланылган конкурс. Рәхмәт сезнең шундый булганыгызга, татар булганыгызга, татар районы булганына. Чын күңелдән олы рәхмәт! Сер түгел, күпчелек җирләрдә күбрәк татар кызлары арасында гына бәйгеләр уза. Шуңа да ульянлыларның матур һәм кызыклы башлангычы илебезнең байтак төбәкләрендә генә түгел, ә күпләгән чит илләрдә дә булырга өлгергән Гөлназ Шәйхине дә гаҗәпләндерде. Менә бүгенге бәйгене караганнан соң, минем Шундый фикер туды миндә. Шушындый бәйгеләр ешрак булсын иде. Егетләребез аларыбызны уңганнар да, булганнар да. Һәм менә халкыбыз аларның уңганлыкларын күрсен иде, чөнки ир-егетләр тормыш алып бара торган кешеләр. Алар хатын-кызның таянычы була торган кешеләр һәм гаиләнең тоткасы була торган кешеләр. Менә алар үзләрен күбрәк күрсәтсеннәр иде һәм менә безнең кызларыбыз булачак ир-егетләргә, булачак ирләренә, булачак әтиләргә менә бу ниндидер бер стимул да бирер иде. Ә бүгенге район бәйгесе.